Waka piri mai, waka tata mai, ki tēnei pāpā otanga a Te Kupu o Te Uru. E koro mā e kui mai te pō, arataki tonu mai rā mātou, e maʻi tonu ana, e kawe tonu ana, ā, i ngā maʻi, i ngā tikanga i wae o mai nā koutou. Tātou te unga ora, mauri ora. Koia nei rā ko Te Kupu o Te Uru, ā, ko Alana Te Piki Broughton taku ingoa, e arataki ana i tēnei wāanga, ā, ki ngā pūrongo kua ua ake i te reo o Te Uru i tēnei wiki, mō tēnā kātū kaupapa, mō tēnā kātū kaupapa, mō tēnā kātū. Kei papa. Ana, ka waka kaongia, ka waka kotaingia mai ki konei, ki te kupu o te uru, hei paku wānanga anō mā tātou, anā, ka whakaaro ake, ā, ki te ia o whakaaro kē atu pea nge, ā, ka tuitui i ētehi anō kōrero, ko taua āhuatanga, ā, e piri mai ana ki tēnei wā anga. a te kupu o te uru. Nō reira e te iwi, ā, me tīmata mai ki te pūrongo tuatahi, ā, i puta i tēnei wiki, ā, ki Wanganui tonu, tēnei kaupapa nui whakaaraara, arā, ko te Kura Reo Tūatahi o Wanganui. Kei a Eruera Rerekura ngā waka mārama.
Ko te Kura Reo o Wanganui, kua tae mai ngā uri o te awa ki te waka kī ō rātou kete i te mātauranga, ki te waka pakari ake i tō rātou reo me te mita o Wanganui. Koirā te āngaitanga matua o tēnei kātū kura reo e tū ana ki te kura-a-iwi o Kōkōuia. Pērā i tēnei uri kua uki mai ki te wā kāinga nei e karanga i ana e tōna reo. Tuatahi mōku ake, ā, he uri hau nō konei, ā, koinā ka tahi, ka rua, ā, ko te hokinga mai ki te kāinga, ā, Te rongo anō i te mita, i ngā kōrero me te nui o ngā akoranga kei roto. Nō reira, koinā ētehi o ngā kaupapa kua hoki mai au. Waimarie au i noho, i noho roa au i roto i a Taranaki ki te ako i tērā o ngā mita, arā, hoki mai au ki te kāinga 10 tau ki Maree, Nō reira ināianei kua tae mai tēnei wā kia noho ā kura reo nei ki te whakapakari i te mita me ngā hitori, ngā kōrero o ngā mātua tūpuna o Wanganui. Ko Shire Toomey tētehi o ngā kaiako, hei tāna, kua roa ngā uri o te kāinga e ia ia ana ki te oki mai ki te ūkaipō ako ai I te reo. Huaroa rawa tenei kaupapa e noho ana hei whaitanga ma tatou o te kainga nei, a e harikoa ana kua tu. A e tu ana tetahi kura hei wahi akoako mo nga uri o te kainga nei. Ā, tātou e noho ana ki konei, tātou kāore i te noho ki konei ki tēnei o ngā kāinga, he, he wāhi hei, hei, hei kōhanga mō te reo, nē, he kōhanga mō te reo me kī. Heoi, e akiaki nō tōna hoa wahine kia oki mai aia ki te kāinga ako ai i tana reo. Ā, ko taku wahine anō tērā. Ā, i tō mai ko te kākano ki roto i ahau anō, ā, nā tōna hoe atu i tōna ara reo Māori, ā, me ngā kaupapa nui, ā, whakaharahara ki roto o rātou o, ā, o Ngāti Whoatua, ā, kua tino me kī, kua tino, ā, pupū nei ko te āhuatanga Te reo Māori, ngā tikanga, ā, kia whai hoki anō au i tērā o ngā kaupapa, nō reira, āe, he pikinga wairua, he pikinga ngākau. Mō Denny Pia, kei te pirangi a ia kia ūkaipō te reo, arā, kia Māori ake ai te reo i ngā wā i katoa. Ka ora tonu tō tātou nei reo, ā, ahakoa kei roto i ō koutou mahi, kei roto i ngā kura, kei roto i ngā kōhanga reo, ā, ko te mea nui ka, ka noho reo anake kei roto i te kāinga ki au nei, arā, ko, nō reira, kei roto i tērā, ka mōhio pai ai, ka, ka ako hoki ō koutou mokopuna. Kōrerotia tō tātou reo, aa kua ki ea, waka ma ia tō arero wanganui kia ora tonu ai tō tātou mita. Iriwere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe e Riwi tēnā pūrongo mō te kura reo Mataī o Wanganui i tū ki te kura o Kōkō Uia ā me te ora o te ngākau i te iwi i te mea e mōio ana tātou ā tēnei pūrongo ā koinei te pūrongo ā kua puta i te tau nei e toʻu mai ana ko taʻi rau ngā ngā pūrongo ā kua puta nō te tīmatanga mai o Te Reo o Te Rū Te Uru ā nō reira e mihi kau atu ana ki a koutou e āta onoono mai ana, e whakarongo mai ana, e whakakī mai ana i ngā pūrongo ki ēnei kaupapa reka, nō reira, ka oki atu rā ki te Kura Reo o Wanganui. Ā, e tuatahitanga tēnei mō Wanganui, ā, e kite ana ngā kura reo e ora paaere ana uri noa i te motu, ā, engari ka āta i anō ka tau mai ki te awa tupua, ā, ka mutu e ai ki te rongo, ā, i, i pai, i tau, ā, aua wakarongo i runga i te ia o. Te ia ia o te ngākau, o te tangata ki te oki mai kia rongo te tinana i te mata o te whenua, kia rongo te iu i te ā o te tangata kia awhi tātau i a tātau i roto tonu i te reo Māori, ā, i raro oki i ngā. i ngā toʻu āraʻi, a kui mā, a koro mā, nō reira, ā, kāre kore ka kite atu i tēteʻi kura reo anō ka tū, ā, engari koutou i tae ai ā-tinana atu, tukuna mai ō kōrereo kia maringi mai i ō koutou waʻa. Hoi anō e te iwi, ā, i tēnei wā ka aro ake ki kaupapa anō i puta i Te Reo o te Uru, ā, i ngā pūrongo. Ā, i tēnei wā e aro atu ana ki Taranaki ki tēnei tākaro, ā, ua rerekē, ā, ua rerekē, engari pai, arā, ko te jiu-jitsu, ko te, ko te ā, whakataitai, ā, i tū ana i a Te Aroa e whakamārama mai ana he ngā kōrero.
I tū te waka taitai ā-motu mō te ākinakina nei ko Māori Brazilian Jiu Jitsu. Neke atu i te 500 ngā tāngata mai Aotearoa wānui whakawhiti atu ki te Pāpaka a Māui i tatū atu ki te ware o YMCA i ngā motu. Ko Sim Sim te kaiwhakaāere o te kaupapa kua roa e wai ana i ngā kawenga o te ware o Tū Ko te ta a aua ra ta a toa me te kotaitanga e te i mātāpono nui o te ware nei. 23 years I've been doing this, from day one I saw jiu-jitsu as a medium for our people to help them with their toatanga, hauora, full hauora, and we could be toa again but a way, in a way that the world can handle, bringing whanau together, you got nana here, you got aunties turning up to watch the kids. I started jiu-jitsu when I was like seven or six. States and my training was um, good. We would do warm ups and then we would um, just do some techniques with other kids. Ko ngā tamariki te matū o tēnei kaupapa e ai ki a Simpson, ā, ko te aro nui atu ki a rātou me te āpōpō o tēnei kaupapa. Ko Jasmine rāua ko Noa, e tuākana taina nō Taranaki, ēteʻi o ngā uri waka tupu o te wawae mamau. We run the kids side of the competition first umm and we run it right through to the end, we medal the kids and then we let them go cos today's mostly ninety per cent of it is kids and that's the biggie for me is cos they're our future and everything we do if we don't look after our tamariki we've got nothing. I'm here to compete to umm just try and to get umm medal. and try my hardest. It was really good,
since I've also got someone else that's doing it with me. E ai ki a Waiwiri kaiako matua o te tokorua nei, ko te wēako me te tū ei Māori ka rongo i tēnei kaupapa. It's always an amazing um, experience watching them go through adversity, um, especially within a day like this when all the kaupapa is Māori, um, being Māori as well is who we are, so um, for them

i Aotearoa nei. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe i te aro ai, tēnā pūrongo mō te waka taetae Jiu-Jitsu i Tūwī i ngā rangi Kūpaure. E tākaro e E kaupapa ā-kinakina tēnei a ua auaa ki ō tātau whakaaro. Ā, engari rā oki ngā, ngā ritenga ki ētehi tākaro e mārama nei tātau, pēnā i te ruturutu, e mārama ana e a ua rerekē ana ngā ture. Engari, ā, arā ngā. Arā ngā pūkenga ka whai, ā, ka ua ake i roto i tēnei mahi. E āʻua rite ana, ka mutu, ā, e pūkenga hei whakarite ki te whānui o ō tātou ao. E mea ana, ā, e nui ngā pūkenga kei roto i te tākaro, ā, te tākaro ākinakina, ā, ngā kaiako o kōanga reo e mārama ana ki tērā, ka tukuna atu ngā tamariki ki waho ki te tākaro, anā, e nui ngā akoranga o rato, o waora. Ka pēnei oki i tēnei, i tēnei ākinakina, tēnei tākaro tino rerekē ki te nuinga o Aotearoa, ā, engari e mōio ana e nui ngā ui, e nui ngā, e nui ngā ua, e nui ngā pūkenga, ā, hei ua i tēnei kaupapa me te mōio o ā, ko ngā kaiwhakaāere e pirangi ana ki te whakawānui i tēnei kaupapa, ā, kia horapa, ā, i te motu o Aotearoa, nō reira, mēnā ko koe tērā e āua mātakitaki mai ana, e whakaaro, e āua pai ana te āua o tēnei tākaro, ka pai rānei ā māo tamariki, mā wai kē rānei i ō tātou anō whānau. Kia ū tonu mai rā, ā, ki ngā kātū pūrongo pēnei i ēnei nā. Hoi anō e te iwi, ā, koirā te tākaro o te wā ko te jiu-jitsu, ā, i tēnei wā ka uri atu ki te pūrongo tuatoru o te wiki, ki ngā tīapa, ki ngā ringa manaaki, ki ngā ringa romiromi o ngā kuia o ngā tāngata o reira. Kei a Regan te pūrongo nei.
Kua kopoua Te Rūnanga o Ngā Wairiki Ngā Tiapa i tētehi kaupapa ki te whakawhanake i ngā tatauranga o ngā mātanga rongoā Māori ki te rohe, ā, he tuatahitanga tēnei mā Te Rūnanga. I've always wanted to, in the twenty three years I've been doing this, it's always been a busy space but there hasn't been that many practitioners that are out there practising

so that maybe they can cover their own areas. E rua ngā whare rongoā ka kawe ake e rātou ki te rūnanga i a wiki. He mea kawe hoki e rātou i te kaupapa ki ngā hauewha o te rohe. My main role now at the moment is I go mobile and my area coverage is Taihipi, Hauiti, all of the Rangitīkei,

that why they want to to awhi, to to help to manaaki our our whānau that need need it. Koinei te rangapū tuatahi kia takahi i tēnei akoranga. Heoi, koni atu i te 50 tāngata i rēhita. Me te aha e aruaru ana te rūnanga, kia tuapapatia te kaupapa nei. Regan Parānihi, Te Reo o Te Uru.
E kaupapa romiromi ki ngā wairi ki ngā tīapa, tēnā koe Regan i te pūrongo nā. Ā, tēnei mea te romiromi, he tino kaupapa tēnei, tērā ngā māra i wakaokia ki te wā o te nōki o tātou kāinga, te, te rāui i tau mai ki runga i te motu, te ao wānui, tata noa ki te ao wānui katoa i rongo i tērā rāui. Ā, hoi anō, ā, tērā tēti i wā, i tino, i weewe'e tō tātou no'o, tātou i a tātou. Ā, kāri i rongo i, i te ao te tangata, kāri i rongo ā, i te pā o te ringa me rā uatanga katoa. Ka raru te tinana, ā, me whai ara anō i tērā wā. Nō reira, ā, tērā tētehi, ā, uanga o te kite mai i ngā, ngā kuia i tēnei wā, ka mutu i te puta mai, ā, o ērā rāui. Ā, ka pai noa te tūtakitaki tangata ki te tangata, kanohi ki te kanohi, kiri ki te kiri, arā, ko te aroa, ā, ka whakatōngia ki roto i ērā. ki roto i ērā mirimiringa pea, mēnā e, e tika ana kia pērā te whakaua. Ā, hoi anō, ā, tēnei kaupapa, he kaupapa e karanga atu ana ki, ki ngā iwi, ki ngā uri, kia oki mai, kia whakarongo, kia whai i taua ara anō oki, hei ara ruku i ngā kōrero mātauranga. Nō reira, koia rā, ko, ko te romiromi, te mahi romiromi ki ngā tīapa. E te iwi kua tae atu ki te kaupapa whakamutunga o te wiki nei, te pūrongo whakamutunga, arā, ki te Pire Waka Rāui Ko Uke Papamoana. Kia ū mai rā, kei a Te Mehemi tēnei pūrongo.

Nō te tau 2011 a Ngāti Ruanui me ngā iwi o Taranaki i tū ki te hāputa o te whawhai ki te whakamutu i te mahi kōhuke papamoana, ā, i tēnei o ngā rā, i whakatata anō rātou ki te whakatutuki i tā rātou whāinga nui. I pānuitia tuatahitia e te kaiārihi takirua o te Pāti Māori, te Tumu Whakarae o Te Rūnanga o Ngāti Ruanui anō hoki a Debbie Ngārewa Packer i tana pire Kōhuke, Papamoana. E kore mutu tēnei whawhai. Kai te kōrero anō ki runga i te tēp te poari o Te Rūnanga o Ngāti Ruanui anō ki ngā marae ki waenga i ngā whānau, i ngā hapū o Ngāti Ruanui, ngā hapū tekau mā ono, nō reira tautoko rātou ka tō tēnei o ngā whawhai nei rā. Kei te tiro atu ki ngā tamariki mokopuna i tīmata te haerenga nei rā, kei konei tonu me ō rātou matatau ki ngā tūāhuatanga I te mena rātou anō, kauhoe i roto i te moana, he ika i reira, waka heke ngā rū, nā rātou anō kei te kī ake, nā, nā, me tiaki tēnei taonga. Inā te tokomaha o ngā uri o Ngāti Ruanui i whawhai nei i tēnei whawhai, ā, tokomaha o rātou ināinei kua riro. Heoi, ka pakanga tonu ki te whakarauora i te tai moana me ngā tini hua o Tangaroa, He whakaora hoki i ngā uri whakaheke o Ngāti Ruanui haere ake nei. Ka kōmuri wāku nei whakaaro ki te kāhui maunga nērā, hāunga ia Taranaki anake, ki ngā kāhui maunga me te mana o ngā mātua tīpuna kua mene atu ki te pō rātou, te whawhai i ngā tūāhuatanga pēnei ai mai rānō, nō reira ka tika me mihi atu ki a rātou. Tērā anō te wana o te manawa, o ngā hā kuia, ngā poutoko manawa, ngā tamariki, ā, nō te wā kāinga haramai tautoko tēnei o ngā whanaunga a Debbie Ngarewa Packotī rā, te Pāti Māori, ā, te Minita Rāwiri me tōna whānau, rā, o rāua nei whānau, nō reira, haramai te rangi nei i te me he tika tonu koe, he nui ngā mahi, ā, Kua pahure atu, kua uru atu ki tēnei o ngā taonga e kī ake ko te takutai moana. Since 2011 across National led and Labour led governments Ngāti Runui and Ngā Rauru have spearheaded the fight against seabed mining. From our iwi's perspective seabed mining is a violation of our kaitiakitanga and as defenders of the ecosystems we are gravely concerned it will affect everything, this is a part of who we are, where we are and it must be protected. Ko te tikanga o te pire, ka whakarāhui i ngā whakaaetanga ki te mahi kōhuke papa moana ki roto tonu i te wāhi motuhake o Aotearoa, arā te EEZ. Ngā takutai moana, ka whakakore i ngā tono whakatōmene i te mahi kōhuke papa moana anō hoki. Ā, mihi atu ki Te Rūnanga o Ngāti Ruanui, ā, ki te kāhui o Rauru, ā, otirā, ā, ngā iwi katoa o te, tō tāona e tauheke mai, ngā koro Taranaki, nērā, nā rātou anō poipoia i a Debbie, nō reira, ka tika haramai ngā pahi, ā, te iwi katoa te tautoko i a ia. Kāri te tautoko te Kāwana o Reipa, te Rōpū Nahinara me te Rōpū Act i te pire nā runga i te wāriu o ngā kōhuke ka whakamaua i roto i te mahi keri moana, ā, ka āwhina i te huritanga atu o te motu ki tētahi pūnaha kore hauhā.

and developed. Ahakoa te wera koretake, kore tautoko tēnei pere, haramai te iwi, te kī ake ki, ki a Debbie, me haere tonu koe, haere tonu kau, kōrua, koutou rā ko, ko Meka i roto i tēnei o ngā, o ngā whare e kī ake e manaaki nei ngā pere pēnei ai, nō reira, āe. I tērā tau, i whakaae te Kāwanatanga ki te tautoko i tētahi rāhui ā-ao mō te mahi kōhuke papa moana, engari ko te āhua nei kāri te paku āwangawanga ki te oranga o ō mātou ake takutai moana me ōna pūnaha raurapi katoa. Te mihemi te reo, o te uru.
Tēnā rā koe e Tema Hēmi, tēnā pūrongo. Aoti anō ra i te tō mai i te ao tōrangapū ki te aro. Tērā te kaupapa a Te Pāti Māori, e kī ana e ko te Pire Wakarāui Kouke Papa Moana. Nā koinei e te iwi te tau waka pōtae, nō reira Koinei te tai me āta whai whakaaro tātou ki ngā kōrero a ngā kaitōrangapū, āe, e wā ōna me whai whakaaro ki ō tātou anō ao, e a ngā ngā painga o tērā ao, e a ngā mate i tērā ao, ngā take i wakatikatika anō, ā, me te āngai o ērā kōrero, o, e, o tērā auatanga, ki ngā kōrero a ngā kaitōrangapū e mea ana, e ia ia ana ki te, ki te tautoko mai i ngā mahi. Engari, me whakarongo hoki tātou ki tua o te kupu, me whakarongo ki te kokonga o te ngākau, ā, tērā te tau, tērā te wā, ia toru tau, ia whā tau rānei, kua wareware au mō te wā nei, ā, engari, tēnei tau ka mataara. Hoi anō, ka puta mai ngā kaitōrangapū, ka kōrero mō tēnei, ka kōrero mō tēnā, ā, engari ka tae ki te wā e taea ana te waka tinana, e wāona, e kore e wakatinana. Nō reira, ā, me ranga au tātou i te iwi. E āa te āua o te ranga au i, ā, ki te Māori, he mea nui te wānanga, wānanga wanainga i waenga i ō tātou whānau, ehara i te mea me whawhai, ā, ehara hoki i te mea, ā, me whakaua rānei i a tātou, ā, te pāti e pāti nei tātou. Engari, he taonga nui te kōrero, ā, ka mutu, He kaupapa nui tēnei a te, te pōti i te tau nei e te iwi, e te iwi. Nō reira, kia kaha mai rā tātou, whakarongo ki ngā kōrero, he mana tō tātou, ā, ko tērā mana, te, te i ara mōna ei, hei whakatinana, ā, kei te pōtitanga i tēnei tau. Hoi anō e te iwi, ā, koira katoa ngā pūrongo mō te wiki nei, ā, me te, me te koa o te ngākau, ā, ki te kī atu, kua neke atu i te kotahi rau pūrongo kua ua ake i te reo o te uru i tēnei wā. He mihi kau atu tēnei ki ngā pou reo irirangi Māori arā, ki Te Korimako o Taranaki, Ki te reo irirangi o Wanganui i Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. Ka mihi oki ki Te Māngai Pā o nā koutou i nei a tēnei waka i tere, nō reira, tēnei ka mihi. E te iwi tēnei tā koutou pononga a Lana Te Piki Broughton E mihi kau atu ana ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo te take.